Acḥal i yemmuten, wiyaḍ uɣalen d igujilen d tuǧǧal, llan wid iɛebben, wiyaḍ iruḥ-asen ayen i ur d-sɛan deg ddunit, tmurt d temdint-nni uɣalen d lxali. Tura, aɛrab-nni d axemmem kan irẓagen ara yeqqimen deg ccfa wa n wat Lezzayer i dayem. Imezdaɣen-is bnan temdint tajdiṭ, fkan-as isem nniḍen, tuɣal lehna ɣur-sen. Acḥal yid-wen ilan deg lesnam lweqt-nni? Ɛni ur tettḥusem ara lqudra n Ṛebbi deg wayen irkul yeḍran? Ddunit d wayen akk ilan deg-s, ɛni ur illa ara deg ufus-is iǧehden? Alɣat d netta i tt-issersen ɣef lebḥur, d netta i tt-ḍebbiren deg wayen akk i d-ittɣlayen ɣef imezdaɣ n lqaɛa. Acuɣef? Iwakken ara ɛeqlen d netta i d lḥakem ameqqran Nutni ttilin kan am tiwḍfin deg ufus-is. Awal Ṛebbi i sfehmeɣ-d belli yiwen wass mačči kan ad ihuzz lqaɛa d lebḥeṛ, lmeɛna ad ihuzz diɣen at leǧnas. Medden irkulen ddunit ad fehmen imiren lqudra n Ṛebbi. Ass-nni mi ara d-yas Lmasiḥ, medden ad fehmen belli d Ṛebbi i s-ifkan i Lmasiḥ, Aḥmed, lɛaḍima, lḥeṛma, tazmert, d lǧehd i dayem. Lweqt mi irku leḥwaǧ-agi iɛeddan, ala d wid ur nqebbel ara Lmasiḥ ara yeqqimen di lweḥc, alaxaṭer lmumnin-ines ad ǧǧen lxali n ddunit-agi, ad ttuqeblen deg uxxam n Ṛebbi deg lǧennet, anida ara ḥekmen s Lmasiḥ, Ssid-nsen, seg lqurun ɣer lqurun. acu ɣef bdiɣ awal s imeslayen-agi ay tmaten isma a lxaṭer kunwi sat n masiḥ yelzem-awen ad tecfum belli asen yeqreb lḥamdullah wid iḥessisen cehrayen-agi iɛeddan inubat n wass ljemɛa ad tecfum Nmeyyez sebɛa n tejmuɛ n lmumnin n Sidna Ɛisa i ttwaɛfen zik deg tmurt n Tserk. Imkun teqqarem, Acu ɣef ara nmeyyez lmumnin yemmuten aṭas ayagi? Ala xaṭer lḥala deg s ufan iman-nsen lweqt-nni tettemcabi ɣer lḥala n lmumnin n Sidna Ɛisa irkul izedɣen ass-agi deg tmura i nselmen. Lexbar yettuceggɛen i lmumnin zik tettuceggɛeɣ-d ass-agi. Nukni llan d imaseḥiyen. Ulama d Rrsul Yeḥya i iketben imeslayen n tibratin-nni d Lmasiḥ i t-isḥersen s Rruḥ Lqudus, win ilan zik, win ilan tura, win ara d-yasen tikkelt nniḍen ɣer ddunit. Ɣef ayagi i ken-qqareɣ kul durs seg Wawal Rebbi, isɛa lmeɛna fell-aɣ ass-agi. Iḍ-agi ad nmeyyez ayen yeɛnan yiwet temdint isem-is Philadelphia. D temdint ittuhuzzen sɛa-sɛa s zlaẓel lqaɛa am tmurt idewwren lasnam. D tamecṭuḥt temdint-nni, imi llan wid yugin ad zedɣen dinna ɣef ddemma lxuf d lweḥc i yellan. Ula d tajemɛet n Sidna Ɛisa ittwafen dinna ur meqqer ara drus i yellan yid-sen, meḥsub akken i yella lḥal deg tmurt lweqt-agi. Ɛni akka yella lḥal deg tejmaɛt nwen ay tmaten di setma? Drus yid-wen i iḥemmlen Sidna Ɛisa deg taddart neɣ temdint nwen, tikwal tesḥusem lwaḥc i ken-d-izzin? I snat, Ssid nwen meqqur. D Rebbi i s-ifkan mkul tazmert deg yigenni ɣef lqaɛa. Tazmert-agi-ines tettwakemmel di lqella, lǧehd d tazmert n warraw-is. Lweqt mi tufam iman-nwen tulwam, imiren i yezmer Sid-nwen ad ixdem deg-wen s tazmert lqudra-ines, ad kun-yerr d lbaraka i waṭas akken tettkellem fell-as. Iyaw tura ad nmeyyez lexbar i d-iceggeɛ Lmasiḥ i lmumnin-ines deg temdint n Filadelfia zik. Acfut, iceggeɛun lexbar-agi ula d kunwi, s imaseḥiyen, yettwafen deg tudrin d temdinin n tmurt. Ataya wayen i d-iqqar lqaḍi s win ilan d ṣṣeḥ, win isɛan tasarut s win iteldin ula yiwen ur izmir ad t-isekwer, win isekwiren ula d yiwen ur izmir ad yeldi. Kunwi i ttujemɛen s yisem n Sidna Ɛisa deg taddart-nwen tamecṭuḥt, iqqar-awen Sidni-wen Lmasiḥ, ssneɣ-ken, mkul yiwen s yisem-is, ssneɣ ur tellim ara aṭas yid-wen, ur tǧihdem ara. Lameɛna ldiɣ-awen tewwurt-agi n cchada, ulamma ssneɣ diɣen anida cehden fell-i lmumnin-inu, aṭas i d-ittuɣalen d iɛdawen-nsen. Cciṭan iqqar-awen susmet! imir-n ur tesɛum ara iɛdawen. Ssid-nwen Lmasiḥ iqqar-awen, Ldiɣ-awen tewwurt ad tcehhedem fell-i. D tidet, ad tettuqahrem ɣef wayagi, ad tesɛum diq deg ddunit, lameɛna ẓewret, nekkini ɣelbeɣ ddunit, d nekk ara yesɛun awal aneggaru. Iqqar-ak-d a gma ilan d lmummen n Sidna Ɛisa weḥd-k deg taddart-ik. Ssneɣ lecɣal-ik, imi ɣur-k kra n tezmert, tjemɛeḍ awal-iw, ur tnekreḍ ara isem-iw, ɣef wayagi serseɣ sdat-k lecɣal-agi, ad tcehdeḍ fell-i. D tidet ur tesɛiḍ ara tazmert kečč, lameɛna cfu, tettunefk-iyi-d nekk tazmert sɣur Ṛebbi, nekk yellan d Ssid-ik, mkul tazmert d lqudra. Iwakken ma tettekleḍ fell-i, ad tiniḍ s teḥqiq zemreɣ i kulci, s umeslak-iw yessejehden. lexbar i d-iceggeɛ Lmasiḥ i lmumnin-ines yelwan, iweɛɛed-asen snat leḥwayeǧ, yenna-d, Alxaṭ tjemɛeḍ awal-iw, tdumeḍ, Ad k-jemɛeɣ diɣen di lweqt ujerreb ara d-yesnefdun i tirkul. Ad kun-kerhen medden irkul f demma n yisem-iw, lameɛna win ara idumen arma d lxar, ad ittusellek. Ini-asen Lmasiḥ deg tebṛat-nni i qqareɣ-d iḍ-agi, qrib ad n-aseɣ. Ass-nni mi ara d-yas Lmasiḥ, ur d-ittas ara am umsellek ara isellken kul win ara t-iwalin, ass-nni ad iban lḥakem, ad iɛaqeb wid yellan d iɛdawen-is, Ad ijazi wid illan d saddeqi yengarawen. Ɣef ayagi i d-iqqar Lmasiḥ i wid i s-irkul, I kečč a gma, i kemmini a weltma, akken i d-iqqar i nekk, Ṭṭef g wayen tesɛiḍ i wakken ula yiwen ur ittawi taɛmamt-ik, alaxaṭer qrib a nasex. Wissen ma tellam gar wid iqqaren iḍ-agi s lefraḥ, As-d a Sidna Ɛisa, ur ttɛeṭṭil ara, alaxaṭer Theggam iman-nwen i wass-nni, ur tettaggadem ara. Ma tugiḍ ad tqableḍ Sidna Ɛisa d ameslak-ik awwaḥid, ass-nni ad t-tmagreḍ, ad yuɣal d lḥakem fell-ak, ay gma. Ay tmaten di sma, lemumnin n Sidna Ɛisa deg tmurt Lezzayer, ẓewret! Tafyirt, imi d Ssid-nwen Lmasiḥ yesɛan deg ufus-is tasarut d tazmert ad yeldi tewwurt n lǧennet fell-awen. Ula i yiwen lḥakem deg ddunit, fiḥel anida yettwaf, ur yesɛa tazmert ad yeskeṛ tewwurt-agi. Ssid-nwen yesɛa diɣen tasarut ad yeldi tewwurt, ad tcehdem fell-as gar wid i ken-d-izzin, ula i yiwen ur yezmir ad k-iḥarem, a gma. Ɛni awal-agi yuɣal fell-ak am ddwa i k-isseǧehden? Ɛni tebdiḍ ad tewiseḍ cwiya imi yewɛer fell-ak ad tiliḍ d lmumen n Sidna Ɛisa dinna deg tmurt? Sidi Lmasiḥ iqqar-aɣ-d iḍ-agi, Ur ttagadet ara, nekkini d amezwaru, d aneggaru, d lḥi, uɣaleɣ mmuteɣ. Lmeɛna-s-agi, ddreɣ! Seg lqurun ɣer lqurun, sɛiɣ tisura, lmut, d tamezduɣt n lmegtin. Acu ara d-iniḍ i Ssid-ik Sidna Ɛisa lukan ad d-yas iḍ-agi? Ad as-iniḍ mṛeḥba yis-k? Neɣ ad teffeɣeḍ ad teffreḍ udem-ik s leḥya mi tnekkreḍ? Ini-as tura uqbel ara d-yuɣal Lmasiḥ, A Sidi, err-iyi d lɣaleb. Ɛawen-iyi ad ɣelbeɣ lxuf-nni yettalin deg wul-iw, ad kecmeɣ tewwurt-nni Ay teldiḍ fell-i, tewwurt n ccehada fell-ak i wid i yi-d-izzin. A Sidi, ɛawen-iyi ad ɛetbeɣ fell-ak ma yella wamek, ma yella wagi d lebɣi-inek fell-i. Sidna i yeǧǧa-yasen i lmumnin zik n Filadelfya akken i aɣ-d-iǧǧa nekkni deg lqurn-agi kra lweɛdat ara ɣ-iɛawnen ad nuɣal d lɣalbin. Idar deg tebṛat-nni deg wawal Ṛebbi, win ara iɣelben ad t-rreɣ d lɛerṣa di lǧameɛ Ṛebbi-inu. Ittwagteb akken deg lǧennet ur ittwaf ara lǧameɛ, lxaṭer lǧameɛ-ines d Ssid Ṛebbi Uzemmir, la akk d Ssidna Ɛisa, izimer Ṛebbi. Ɣef wayagi, imi d Ṛebbi ara yilin lǧameɛ-nni, ma nuɣal d lɛerṣa n lǧameɛ yellan d iman-is, ad nettucud yid-s i dayem. Ula yiwen ur yezmir ad aɣ-yekkes seg ufus-is la tura, la deg lweqt-nni. Ataya lweɛd yesseǧehden win ilan d amaxuf. Mkul lɛerṣa n lǧameɛ yesɛa fell-as lektiba. Ata wayen i d-iweɛɛed Ṛebbi i lmumnin-ines yettɣiman d lɣalbin alma d lxaṛ. Yenna-d ad ketbeɣ fell-as isem n Ṛebbi, yeɛni ad nettusmi d arraw n Ṛebbi i dayem. Ad ketbeɣ fell-as isem n temdint n Ṛebbi i aɣ-d-iqqar Lmasiḥ. Ad nuɣal i dayem d at lǧennet ma nella d lɣalbin. Ula yiwen ur yezmir ad aɣ-yestaxer syenna. Ad as-fkeɣ isem-iw ajdid i d-yenna Lmasiḥ. Ad nili d ayla-n Ssid-nneɣ i dayem, seg lqurun ɣer lqurun. Aytmaten di setma, ulac yiwet tezmert deg ddunit irkul i izemren ad ihuz ayen i d-iqqar Rebbi d Lmasiḥ-ines. Ittwakteb igenni d lqaɛa zemren ad fennun, Lameɛna ayen i d-iweɛɛed Ṛebbi ad ibedd i dayem. Ataya wawal n Ẓewwer i lmumnin n Sidna Ɛisa iɛetben dinna deg tmurt. Qrib ad d-yas Sidna Ɛisa. Lukan ad d-yas iḍ-agi, acu ara yeḍrun yid-k, yid-m? Ma mazal ur tqebbleḍ ara lamsellak-ik, ur yettɛeṭṭil ara ad txedmeḍ tura, uqbel ara ifat lḥal. Ma telliḍ ayagi d amasiḥi, in-as i Ssid-ik, a Sidi, armi d ass-nni n tuɣalin-ik, ɛawen-iyi ad ḥessiseɣ dayem i wayen i d-iqqar Ṛuḥ Lqudus seg wawal-ik. Ɛawen-iyi ad iliɣ d ṣṣadeq. Err-iyi d lɣaleb. Amin.

Tla yiwet ktab s tefransist isem-is Le Film de Votre Vie. Tla diɣen s taɛrabt. Tla yiwet wurqet s teqbaylit isem-is Lɛafu. Ad nceggeɛ tektabt s wurqet-agi i kul win ara ɣ-yektben ddurt-agi. Ihi, ma yella ccek deg wulawen-nwen ɣef ddeɛwa i nmeyyez iḍ-agi, ktbet i ccix. Boîte postale 141, Monte Carlo, Monaco. Sutret tektabt-nni i tt-useman Le film de votre vie, la akk tewurqet-nni isem-is Lɛafu. Aktebet i ccix, tabwaṭ n tibratin 141, Monte Carlo, Monaco. Ḥassiset sella azekka lḥaǧ inuba-nniḍen s teqbaylit, nuba lexbar lxir. Tinna am nuba n yiḍ-agi ttilint i snat ɣef lweqt-agi mkul durt, ɣef lmuja talemmast, mitin u xemsa lmitrat, rbeɛṭac sebɛa u settin kilowatts, n Radio Monte Carlo. Awen ibarek Rebbi ayetmaten di setma, irkul, ittedɛun s yisem n Lmasiḥ dinna deg tmurt.